Trrr ta ta ta Lêlê yarê Bejn û bala yarê Me mikin yarê Sing û berê yarê Û çîmên yarê Wey wey wey Te tiştek diyarê de nehişt lawo Fedî û şerm bike ya wan Û şerm ji çi? Stran û helbestan. Ji gotinên helbestê. Ka niha ji min bêje. Tu çi dikê tena xwe li bê derê. Şivantiyê û te. Ez helbestvan im. Çi yanî? Çi yanî çi? Ez helbestê çiyê dikim û dinivîsim. Erê, lê tu nanê xwe çawa dixwî?

Rastî? Kura ma navê na tu dîrokê hatî? Çima qey tu ji ku dê hatî? Ê ma ji du hezar û bîst û yekê? Çima na tu ji pêşerojê hatî? Ka niha ne muhim e. Ka niha ji mir bêje. Win mirovê berê xwe çawa helbest çêdikirin? Yaw helbestê wenî berê pir xweş bûn.

Çima qey hûn çawa dinivîsin? Ême em em li ber masê dirûnin, qehwa xwe û çixara xwe didênin ber xwe û wilo heta ku gotin li hev werin. Ê ka tişkî bêje? Guhdarka ra nazim ta berê sibê mam bê xew ji derdê wê. Welatê min bûye çar parça û dilê min jî parçe parça. Bejna yarê kesk û sor û zera. Û ala welat kesk û sor û zera De werin dîlanê dîlan yeka De kurdino bibin yek. De bes bes bes û derpiyê nizakê jî kesk û sor û zera Te serê me îşand yaw Niha ev in helbestvanê sed sala bîst û yekê Ev çi gotinê bê mane na Helbesta bîst û yekê ne mane ya Lê divê helbest li ser welat bê û li hev duhatî bê. Hey la Xulîl serê we kira erê wela na xwe sehkil vê helbesta li hev duhatî û bi xwe re vegerîna. Ne hûn bin û ne helbestê we bin. Yên ku bi zimanê hezkirinê şa nebin wê bê eşq û bê welat bimînin. Gotinên paqij yên ji dil in. Neyên bi sixêf û xeber in. Zimanê xwe xwar nek. Riya bi dû xwed bik toz bik yek. Çêtir e ez roja te bikim kêm yek. Her feqîro de her yan ez te bikujim berî nîro. Bavê Şaho were vê ji vê dê bibe were berî ez tişkî jê bikim. Ez zanim hûn nihakê li hêviya şevohêrka bavê Şaho ne. Mixabin hinekî karê min çêbû, ez hinekî mijûl bûm. Bi rastî çend xort min re ştexilîn, gotin ku bavê Şaho ka bibe serokê partiya me. Ê min bixwe ez, ez naxwazim tevlî ti partiya bim. Ji ber ku bavê Şaho ser bi xwe xurtir e. Lê ku karê dera û tê de nebê, çima na? Ji min re gotin ku em ê bernameyeke master ji te re çêkin û çayxaneke dî vekin. Lê ka niha hûn ji min re bêjin. Ez tevlî wan bibim yan na yan jî ez karê hunerê berdewam bikim. Û yek ji va kesan jî Husên Axa bû. Husên Axa mezinê eşîra Zîla bû û ew jî eşîreka mezin bû. Tev koçer bûn, xwedî êl û pez bûn. Di havîna de diçûn havîngeha Zozana û dema diket serê zivistanê jî da diketin germiyana ber delavê behra Wanê. Saleke ji salan dema serê zivistanê ji Zozana da ketin ber lêvka behra Wanê.

û ew ser jê kirin ta ku firavîna wa çê bike. Dibê dema ku firavîna wa çê bû, danî ber wan û wan firavîn nexwar. Ji ber ku ji adatên berê dema ku mirovek bibe bêvendarî yekî û xwestekeke wî hebe, dibê ewî firavîn nedixwar heta ku xwesteka wîna bi cî were. Dibê Rabo Hisên Axa heyirî ma. Rabû ji wan re got, Go kerem kin, çima hûn firavîna xwe naxwin? Dibê rabû wana ji Hisên axa re gotin, Em firavîna te naxwin heta ku dixwesteka me bi cî bînî. Hisên axa got, Xwesteka we çi ye? Go em hatine keça te ji kurê xwe re bixwazin. Heger te da me, em ê firavîna te bixwin. Heger te neda me, em firavîna te naxwin û em ê herin malê. Dibê rabû Hisên axa çend xityarê xwe dane hev û bi wan şîwirî. Ji wan re got ka em çi bikin. Rabû warî sipiyan ji Hisên Axa re gotin ku heger ti qîza xwe nidê kurê şahê ecem wê pez û tirşê me li Zozana di bin berfê de qir bibin. Ji ber ku şah zivistanî nema dihêlê em werin behra Wanê. Hisên Axa mecbûr bû û gote şah û wezîran kerem bikin firavîna xwe bixwin min keça xwe da kurê şah. Divê Rabû firavîna xwe xwarin û mehra wan birîn û piştî sê roja, Ew guhestin. Divê tu nabê dilê keça Hisên Axa û Elî Axayê Şikakî di hev de hebû. Lê Elî Axayê Şikakî haya wî na qet ji vê qa meseleyê nebû ku kurê şahê Ecem keçik guhestiya. Divê şahê Ecem jî di nav bex û rezên xwe de qesreke bilind ji kurê xwe re û bûka xwe re ava kiriya û herdu di wê qesrê de ne. Dibêjin bû serê havînê, berf hiliya, zozan xweş bû û tev bûne fel û giya. Dibê eşîra Hisên Axa karê xwe û barkirinê kirin ta ku berê xwe bidin zozana. Dibê keça Hisên Axa ji ser qesrê bi dorbînê li êla bavê xwe nerî. Dît ku waye karê barkirinê dikin. Dibê rabû kela girî hilanî û li ser halê xwe

Ma ez ê çi bêjim ser çava? Ax law tu bipirsiya pêşî. Mêzêne, niha beriya bên pencera teva bigira û çirayê jî vemrîne, hesêbe kes li mal tune. Xwedê min hesabê xwe û tiştekî wilo nekiribû, lê wilo çêbû. Welhasil em vegerin çîrokê. Dibê tu nabê wê çaxê şivanek li ber pezê xwe bû û nêzîkî qesra keçikê bû. Dibê keçikê çi tişta ser halê xwe gotiya wî şivanî ez ber kiriya. Ya bo ev şivanê berê têra xwe hebûn. Di carekê de helbest tev ez ber dikir. Dibêjin dibê êvarî şivan pez anî malê. Û ji xwediyê Paz re got, Ez ê sê çar roja herim mal. Xwediyê Paz jî destûra wî da. Divê di wê çaxê de Elî Axayê Şikakî bi eşîra xwe ve li beriya Şimamokê danîna û hayê we ji bayê felekê tune ye. Divê ê şivan jî berê xwe da beriya Şimamokê du roj û danekî xwe li êla Elî Axayê Şikakî girt.

Ti jî nake vê xemê. Di vê rabû ê şivan ber bi Elî Axa ve hat û jê re got ez ê ji te re bistirêm. Di vê rabû Elî Axa jê re got kerem ke bêje. Di vê ê şivan destê xwe danî ber guhê xwe û qîr kir. Û ew gotinên ku keça Hisên Axa avêtiye ser halê xwe û ban kiriya Eliyê Şikakî gotin, Dibê dema ku ê şivan stran xelas kiriya, dibê Elî Axa jê re got, Xorto ev mesele kengî çêbûya? Dibê rabo ê şivan jê re got, Beriya sê meha. Sê meh law wextî zarokê wê çêbin Eliyo. Dibê sibehê Elî Axa rabû û şeş hezar siwar bi xwe re kar kir û bi rêberiya şivan berê xwe dana welatê şahê Ecem. Dibê piştî du rojan nîvê şevê gihana qesra kurê şahê Ecem. Dibê çûne qesra wîna û kurê şahê Ecem kuştin û keça Hisên Axayê Zîlî jî bi darê zorê anî û li canê xwe ewna mehr kir. Çîroka xwe me bi dawî kir û heta îşev bû hêrka kedî û çîroka kedî bimînin di xêr û xweşiyê de.